ہووے بخت ہزاراں سنگتی ہن ہووے بخت ہزاراں سنگتی ہن بن بخت دے ماراں ہونجا ہن آوے غربت جے سب چھوڑ ویندن لگے بخت قطاراں ہونجا ہن مہربانی ہووے بخت ہزاراں سنگتی ہن بن بخت دے ماراں ہونجا ہن آوے غربت جے سب چھوڑ ویندن لگے بخت قطاراں ہونجھا ہن ہووے جیت ہزاراں جٹ ہوندن ہووے جیت ہزاراں جٹ ہوندن آوے ہار تے خاراں ہونجھا ہن جڈاں حاکم فصلاں پک کانجن ہر چنڈ تے جھاراں ہونجھا ہن واہ نیال مند مہربانی مہربانی نیال مند ہووے بخت ہزاراں سنگتی ہن ہووے بخت ہزاراں سنگتی ہن بن بخت تے ماراں ہونجاں ہن آوے غربت جے سب چھوڑ ویندن لگے بخت قطاراں ہونجاں ہن ہووے جیت ہزاراں جٹ ہوندن ہووے جیت ہزاراں جٹ ہوندن آوے ہار تے خاراں ہونجاں ہن جڈاں حاکم فصلاں پاکاں جن ہر چنڈ تے جھاراں ہوجہ ہن نیاز مند جڈاں غربت ہئی سب چھوڑ گئن ہن سید دے بوٹے پھل ہن سارے ول ہن نیاز مند مہربانی سی مہربانی جڈاں غربت ہئی سب چھوڑ گئن ہن سید دے بوٹے پھل ہن سارے ول ہن جیرے لوگ فقیر سڈیں دے ہن اوہ سڈ سڈ گودا شل ہن سارے ول ہن جیرھے غربت ݙیکھ نکھڑ ڳئے ہن جیرھے غربت ݙیکھ نکھڑ ڳئے ہن لڳے بخت آ کے مو رل این سارے ول این آ ڳئین اندھارے غربت تے ساݙے سید دے ݙیوے ٻل این سارے ول این ہک وقت آ وقت دا حاکم ہا سب آہدے جی جی یارن تابعدارن یار

کل آکھیا ہئی میں نہ آساں شہزاد گاڑی کل آکھیا ہئی میں نہ آساں اج وت ول چکران آیا ہئیں کوئی مطلب ہئی بھی آوان دا یا ساکو ٹکران آیا ہئیں ساکو اوکھے حال اچ دیکھ کرائیں ساکو اوکھے حال اچ دیکھ کرائیں ساری ذات کو پکران آیا ہئیں ایں مونجھ کوں مارݨ ݙس حاکم یا ہاں کوں ݙکرݨ آیا ہئیں نیاز مند نیاز مند سے نیاز مند بڑی مہربانی نیاز مند مہربانی کل آکھیا ہئی میں نہ اساں اج وت ول چکران آیا ہئی کل آکھیا ہئی میں نہ اساں اج وت ول چکرن آیا ہئیں کوئی مطلب ہئی بیا آون دا یا ساکو ٹکرن آیا ہئیں ساکو اوکھے حال اچ ڈیکھ کر رہی ساڈی ذات کو پکرن آیا ہئیں ائی مونج کو مارن ڈس حاکم یا ہاں کو ڈکرن آیا ہئیں تے اے عشق تاں یار سمندر ہے متاں سمجھیں جھیل خیال رکھیں اے عشق تاں یار سمندر ہے متاں سمجھیں جھیل خیال رکھیں جیرھا عشق اچ پیٹھے او گل گئے ملی ہک نہیں ریل خیال رکھیں ایں عشق دا پندھ کوئی تھولا نہیں ایں عشق دا پندھ کوئی تھولا نئیں ہے کئی کئی میل خیال رکھیں مت راہ وچ حاکم آ ٹکری ہیوی نانگ دی گھیل خیال رکھی اج پار دا حال پچھانے آ گئیں سن حال پروکے لڈ آئے ہیں مست دی فرمائش